Hi tur hende, esaki ta Royce di TechPro. Awe nos ta bay pas over di Excel básico. Um, primeramente, Excel eigenlijk ta un spreadsheet program. Un spreadsheet program eigenlijk ta wòrdu usá pa uso ku datos òf sifra. Anto den e kategoria aki ta kai Excel. Excel ta un programa ku ta wòrdu usa hopi. E ta programa mas popular pa uso ku Windows. Banda di Excel tambe bo tin Open Office, tambe tin su Excel program, bo tin tambe Google Docs, bo tin Lotus un dos tres, bo tin diferente otro. Excel, eigenlijk het is un cu ta wordo usa mas tanto. E nos ta cuminsa mesora. Excel, ora bo abri Excel bo ta hiña bo cu un spreadsheet. E tin hopi hoki, hoki den dje, bo ta mira tur kina nan. Cada un dje hokinan aki tin un nomber. Un di e hoki nan aki nos ta yama nan un cel. Mira esaki ta un cel, esun aki ta un cel, y esaki tambe ta un cel. E cel nan aki ta wordo parti den dos categoria, un parti ta column, ken esun akinan nan bo ta mira ta binti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enzovoorts. Anto bo tin e parti tambe, ku bo ta mira e number nan, si nos ta yama nan rows. Ok pa bo sa e nomber di e di e cel bo tin gewoon pa riba un di nan seki por a mira primeramente e nomber e letra di dje cual ta a anto e cifra ta nuebe kende esaki ta a nuebe tambe bo por mira e le aki nan laga nos pan aki nan bo a riba a unu bo tin aki nan tambe ef dies ok. Akilana nos tin sei kuater. Aki bananan nos tin bay dje sinku. Bo sa ba kon fásil e ta? Kende houn e lèter di e kòlom anto ku e rou su number. Den un sèl bo por hinka lèter òf sifra. Ban bisa un forbèld. Mi por hinka kantidat aki den nan. y tambe mi por yenca tambe un cifra den dje. Mi por yinca e am e am e frase mami sa e e am palabra prijs tambe mi por yinca e cifra den dje. Den Excel tambe nos conoce eigenlijk cu we por haci uzo di formulas, cu we por calcula cos, esey eigenlijk al fin al cabo pa esey bo ta bay usele, e ta bay hopi facil. Tok e tutorial aki of e tutorial of e screencast, manera bo sa ke mele, e ta traha cortico y no ta wasa hopi den detalles. Si bo ke sa mas, bo por bay na Easy Computer of tambe bo por bay na Tech Pro. of na otro lugarnan tambe bay tuma curso mas deep den esaki pero pa bo traha un formula excel mester sa cu bo ke cuminsa cu un formula con ese ta bay e ta hopi facil bo ta bisa excel bo ta tuma excel instruccion cu bo ke cuminsa cu un formula solamente dor di primi riba e simbolo di es riba bo keyboard oke riba bo keyboard bo ta primi e simbolo di es anto e ora ey bo ta hinka e referensha na esel. Bo por hinka un sifra direct den dje, bo mester sa kuater mal sinku, pero semper hasi uso di referensha na usel. E referensha na usel, un forbel, si bo ke e kandidat akinan, bo ta kere ke ba kuarenta i sinku, bo ta nota ke ta hinka, e mes ta hinka pa bo e sei tres den dje, anto bo ta laga nos pone mal aki den nan. Bal e ekel tres trei un Jesus a splika kada un di e simbolonan pa pa por multipliká, del, etsetera. Anto bo ta hinka e preis. Bo ta kla riba e preis, prima riba enter. I nan nan bo tin e bo ta primi ora bo primi riba enter mesora Excel ta duna bo e kalkulashon, ta duna bo e resultado. Ke esei ta hopi simpel, hopi fásil. bo bo bol'e ripit'é bida aki bo ta bol'e pasa over e chè bo ta komprendel sigur ok semper kuminsá ku un es dilanti di e dilanti di e formula tin ke formula ban bisa un forbel mi ta ke hasil'e manual mes komo bisa usá orati no usa e sifra dirèkt pero e referensha dje mi por a us'el tambe dirèkt kuarenta i sinku dia dos punto seis tres esei ta sifra dirèkt lokual. Mi no ta konsehá bo stan na siele sali mesun kos. Pero ki ta pasa si mi ke, si mi bisa, Okey, mi no haña tantu kantidat asina, mi a haña shen? Ke ta pasa esaki si, esoki si su su sifra kambia, pero esoki bou su sifra no ta kambia. Ok, so ei ta e diferensha. Anto mi ta mi ta rato san an pa no usa sifra direkto. No usa no usa e sifra direkto di hasier usa e referensha na esei. Esei tabata e parti. Un kos mas, sigur, normal riba papel nos sa ku nos ta pone plus, min, mal, telen por. Ups, nan mi di sinke esaki un rat, sòri. Oke, esta un tik grandi, ya ta suma un tik mas mihó aki, nan. ok esaki normalmente nos sa riba un calculator sorry mami dis esaki ta live live mi ta besi ta siendo ok esaki normalmente nos sa ke esaki ta un plus esaki ta un min esaki ta un mal esaki ta delendor ok den excel plus ta keda plus Na dis formato ya bastan ta mira di ke mes un grandi ki nan. Oke. Plus ta keda plus, min ta keda min, mal ta am ta bira strea, anto delen dor ta bira gewoon un slash, un schuine streep. Kende esei bo tin ku hasi uso dje. Kende si bo ta ke a hasi un som, bo a bisa un forbeeld, es. dos seis tres parti delim door shen no tin cu usa e schuine strik con no por usa e dubbele punt e no ta bay dubbele punt ta nifica otro cos den examen atrás di calke pregunta por favor laga mi sa lo mi traha un screencast basa riba dje e screencast ki tambe ta bay den otro idiomanan Si bo ta interesá di sa e otro screencastnan ku tin, like nos page di TechPro NV, anto nos lo manda bo esakinan sigur, lo bo haña nan. Ok, esaki ta tur kos, ayo nos lo toka otro despues.